Аптан санаам аһар күммүт Уһуга Исе должунан Ура! Аҕыстыбыт көлүөнэ үйэлэргэ омнолго суоҕа, тохмут көмүс көлүһүннэри үйэлэр тухалы тухары күлүмүрдүү оонньууга. Кыайыы парадыгар киирэн иһэллэр. Васильев

үйэлэр даҕаны кэккэлиэхтэрэ. Арай умнуллуо суоҕа сэбиэскэй саллаат кыайыыны ылбыт биир сомоҕо норуот. Бүгүҥҥү үөрүүлээх параадка киирэн иһэллэр Почта России, Саха Телеком, Якут лесресурс тэрилтэлэрин үлэһиттэрэ

эбии үөрэхтэһэн кииннэрин Егор Федорович Габышев аатынан улуустааҕы оҕо республиканскай спортивнай оскуолатын үлэһиттэрэ колоннаны салайан иһэр улуустааҕы үөрэх управлениетын начальнига Гаврил Гаврильевич Тимофеев

Ситиспит кыайыбыт бэлэтэ олохтун бэлэтэ олохтун Толоостууллах биһиги улууспут ытык-мааны кырдьаҕастара, ветераннар күндү үүнэр көлүөнэ Биһиги ычча дьоммут. Бүгүн Аан дойду прогрессивнай кыһамаҕа Аҕа дойду Улуу сэриитигэр кыайыы Аан дойду государстволарыттан отучча дойду баһылыктара кэлэннэр биһиги дойдубут тэбэр сүрэҕэр Москва куоракка кыттыыны ылаллар. Бүгүн биһиги Сахабыт сиригэр, биһиги улууспутугар Ветераннарга сүгүрүйүү ветераннары чиэстээһин дьаһаллара ыытыллаллар. Кулун тутар ый биир күнүттэн Улуу Кыайыы бүгүҥҥү күнүгэр дылы, ыам ыйын тоҕус күнүгэр дылы сэттэ уон албан аат күннэрэ биллэрилэннэр биһиги улууспутугар оскуолаларга, көлиэсэкэлэргэ, музейдарга, Нэһилиэктэргэ барыта тыһыынча үс сүүсчэкэ ыраах тэрээһиннэри ыланнар биһиги улууспутуттан алта уонтан такка тыһыынча киһи оҕо-уруу аймах ыраахтар үлэһит дьоннор учууталлар иитээччилэр бары кыттыыларын ыллылар хонууга биһиги холбосторбутугар үлэлэһэн кыайыыга эмиэ бэйэҕит сүдү кылааккытын киллэрсибит дьоҥҥутугар

Гыммаккынабын бүгүн бу биһини кытта тэҥҥэ бу сэттэ уон сылы биһи тэҥҥэ үллэстэ олороргут. Махтанабын! Сэрии толоонугар охтон хаалбыт буойуттарга махтанабын! Сириттэн эрдиллибит сэрии бэчээттэригэр махтанабын! Бүгүҥҥэ кыайыны умансыбыт тыл тирэллэригэр! Өйдүүбүт, сүргэйбит махтанабыт. Сэлии буолбатын, хаан тохтубатын эйэлээх эрэ халлаан урук турдун. Утумарыгытын уонна сэрии сылын олорун бары ыччат

Бүтүн киһи аймахха дакаастаан кэллигит. Эһиги хас биирдиигит дьоһун олохпут, хорсун быһыыгыт, биһиэхэ үтүө холобур, улдьун курус буолар. Өлсен оусысын битэрбэт сахарым тутар

Үтүө киһинем күндүн бэрдиһин олохтоохторо, ыччаттара. Күндү доҕоттор, бүгүн сэрии толоону горохтобут хорсун буойуттарга сүгүрүйэн, кинилэр сырдык ааттарын кэриэстиир үйэтитэр сыалтан ыытыллар Өйдөбүнньүк чүмэчийэ акциятыгар муһуннубут. Бүгүн Улуу Кыайыы сэттэ уон сылын көрсө киһи аймах барыта биир өйгө-санааҕа түмүстэ. Бу улуу бырааһынньык ийэ дойдуларын көҥүлүн иһин олохторун толук уурбут араас омук эдэркээн уолаттара кыргыттара биир ньыгыл сомоҕо булан аҕалбыт күннэрэ. Ол хаһан да умнуллуо кинилэр ааттара өлбөөдүйүө суохтаах. Сэриигэ, тыылга олохторун толук уурбут дьоммутун кэриэстэбэт буоллахпытына, инники олоҕу сыаналыырбыт, таптыырбыт татым буолуоҕа. Тыл барар Уус Алдан улууһа муниципальнай тэриллии баһылыгар Алексей Васильевич Федотовка. Үтүө өйдөбүл этилиннэ. Биһи бүгүн манна санаан айахтаахпыт хас биирдиибит бэйэбит эһэлэрбитин, эбэлэрбитин, аймах, билэ дьоннорбутун Хас биирдии манна турар киһи аймахтарга ыаллар бу дьиэ кэргэнтэн син биир сэриигэ кыттыбыт, сэрии талаантан эргиллибэтэх дьон баар буолар. Уус Алдантан икки тыһыынча үс сүүс сэттэ уон икки киһи сэриигэ барбыт этэ. Даже күн бүгүн улууспутугар сүүрбэ биир тыһыынча киһи олорор буоллаҕына, экономически активнай дьалаата уон аҕатыттан биэһ диэр аастаах аҕыс тыһыынча киһи буоллаҕына, эр киһитин ахсаан онтон түөрт тыһыынча буоллаҕа. Ол аата хас биирдии уон аҕатыттан түөрт дьон миэһигэр диэри аһаастаах доруобуйата эрэппиэтиир хас биирдии эр киһи барыта сэриигэ барабыта. Онтон дьоннон кэлбиттэр ахсааннаах. Толора тус бэйэм өттүттэн эмиэ икки өттүттэн эһэлэрим сэриигэ сылдьаннар, эбэлэрим тыыл үлэтигэр сылдьаннар Настя эбэм бииргэ төрөөбүт биир дьиэттэн үстүү киһи, төрт уон биир, төрт уон икки ыаллаахтарга сэриигэ бараннар кыттыбыттара. Аспыты санаан биир мүнүүтэлээх тохтобул биллэриллэр. өстөөҕү киниттэн дьолгуотар уоттоох оһох умуллар кэлэр кэскил кэхтэ аһан умнар үһүбүт хара дьайдаах өстөөҕү хампы сынньар туһугар халыһыппыт айаны Дойдубут ыарахан күннэригэр хорҕойо хоту көһүппэтэхпит, сэрии өлүүлээх түһүлгэтигэр урут тиэргэ таласпыппыт. Мин саллаат этим, биэс дойду суолларын китэтин кэспитим, биир быыкка котелок параммат хааһытын сиэбитим. Аҕа дойду сэриитэ. Бу барыбыт үөлэр тухары умнубат историябыт. үгүс элбэх өлүүлээх-сүтүүлээх, сотуллубат харах уулаах, хаһан да умнуллубат олохпут кэрчигэ. Хас биирдии дьиэҕэ ааннаан киирбит алдьархай. Төһөлөөх олоҕу саҥа олорон эрэр эдэркээн уолаттар сэрии хонуутугар аттаммыттара буолуой? Сорохтор көмүс уҥуохтара кыргыһыы хонууларыгар хаалбыттара. Уус Алдан улууһуттан Кыһыл Армия кэккэтигэр икки тыһыынча сүүс аҕыс киһи ыҥырыллыбыта. Сэрииттэн эргиллибитэ тоҕус сүүс төрдүн сэттэ киһи. Ийэ дойдуларын көҥүлүн биһиги дьоллоох олохпут иһин тыһыынча күүс төрдүн икки эдэр дьон сырдык тыыннарын толук уурбуттара.

киэҥи тэрээһин кыттыылаахтара Сыча памяти тэрээһиҥҥэ кэлбит биһиги үүнэр көлөнөбүт. Бу этилебитин курдук бу акция, крестовый акцията бэһис төгүлүн биһиги дойдубутугар ыытылла турар. Барыттан бүгүн кэлбиккит була телевизорым улахан байыннай парад кэнниттэн Москва диэн ураҕайын устун бары улуустарыгар «Бессмертный полк» диэн үрдээх улахан ааксыйа билигин даҕаны буола турарын. Ол курдугуттан онно биһиги дой оҕолорбут эмиэ хаалсыбатыгыт. Ити этиллибитин курдук, балтараа тыһыынча курдук, икки тыыкки аҥаар тыһыынча курдук эһэлэргит, хос эһэлэргит, абаҕаларгыт убайтагыт портретын оҥорон кинилэргэ кинилэр ааттарын үйэтитэн кинилэргэ кэриэстибэли оҥордубут. Бу маннык улахан акциялар үйэттэн үйэлэргэ удьулла туруннар. Биһиги аҕа кылын эбит. Биһиги дьоллоох олохпут туһугар тынын долук урбут ветераннарбытыгар, хорсундар иһиттербитигэр үйэбит тухары эдиэхпитин наада. Биһиги эйигини өйдүүбүт, биһиги эйиэхэ сүгүрүйэбит, биһиги эйиэхэ махтанабыт диэн. Бай былырын. Улуу Кыайыы сэттэ сувереналлаах тэрээһин кыттыылаахтарыгар, тыыл ветераннарыгар, сэрии сылын оҕолоругар уонна туох баар манна мустубут ыччаттарга, оҕолорго этиэхпитин баҕарар биһиги бүгүн бу мунньуһуннубут Биһиги бу дьоллоох олохпут туһугар кыргыспыт уонна олохпун толу уурбут. Ону тэҥэ бу туоҥҥа кыайыы туһугар Туоппар күүстүн диэн үлэлээбит